Léif Matbiergerinnen, léif Matbierger, d'Joer 2020 geet esou lues zu Enn a mat Sécherheet net esou, wéi mir eis dat erhofft oder erwaart hunn. De Coronavirus huet eist Land, eis Gesellschaft, Wat soen ech, eist ganzt Liewen op d'Kopp gehäit. Déi nächst Deeg a Woche wäerte mer dat nach eng Kéier ganz besonnesch ze spiere kréien, well fir Chrëschtdag, fir d'Silvester, fir Neijooschdag wäerte mer net wéi gewinnt mat der Famill a mat eise Frënn feiere kënnen. Et gëllt sech och an dëser Zäit nach ëmmer weider un d'Restriktiounen ze halen, fir eis Matbierger ze schützen, eis selwer a virun allem awer déi, déi méi vulnerabel sinn. D'Joer 2020 war e schwéiert Joer, well Lëtzebuerg, genau sou wéi all eis Nopeschlänner a wéi déi ganz Welt, dach haart vun dëser Pandemie getraff gi sinn. Schwéier fir all déi, déi leider e Member vun hirer Famill, e Frënn, en Aarbechtskolleeg, e Bekannte verluer hunn. Schwéier fir d'Famillen, déi sech zum Deel wochelaang net normal konnte gesi wärend dem Confinement an déi och elo wärend de Feierdeeg nëmme ganz begrenzt kënnen zesummekommen. Schwéier fir eis eeler Matbierger, déi ganz besonnesch vum Virus betraff sinn. Ech ka mer net virstellen, wéi einsam, wéi eleng sech eis Senioren an den Altersheimer an eis Patienten an de Spideeler fillen. Laang Kanner net gesinn, d'Enkelkanner net gesinn, d'Kandskanner net gesinn, bestëmmt net einfach. Schwéier awer och fir eis Jonker, déi gesot kréien, datt se sech net méi normal mat hire Frënn treffe kënnen, datt se net méi normal an de Restaurant kënne goen oder datt se net méi normal wéi owes sollen erausgoen. A schwéier natierlech och Fir d'Kanner, déi sech hu missen an der Schoul an an der Maison Relais ëmstellen an déi och net méi wéi gewinnt mat hire Kolleege konnte spillen. Schwéier awer och fir eis Geschäftsleit a fir déi Leit, déi schaffen. Natierlech ass eis Gesondheet méi wichteg wéi d'Ekonomie. An dach, wann ee perséinlech betraff ass, well ee säi Geschäft oder säi Restaurant muss zoumaachen oder well een seng Aarbechtsplaz verluer huet, gesäit een dat ganz sécherlech mat aneren Aen. Déi Ëmstellungen, déi de Coronavirus bruecht huet, concernéieren eis all. Déi eng si vläicht méi betraff wéi déi aner. Et ass mat Sécherheet keen Déifferdanger do, dee soe kéint, datt säi Liewe sech net geännert hätt. Ech gesinn dat jo selwer perséinlech a menger Roll als Buergermeeschtesch. Ech wéilt am Fong vill méi ënnert d'Leit goen, vill méi Leit gesinn, vill méi Leit hir Meenung wëssen. An dach, et geet net, och net fir mech. An dofir profitéieren ech vun dësem Video, fir nach eng Kéier allen Déifferdenger Merci ze soe fir déi Efforten, déi se zanter dem Mäerz maachen. Et ass keng einfach Situatioun, fir keen. A wat méi Zäit vergeet, Wat et méi schwéier gëtt, sech un d'Restriktiounen ze halen, ech weess dat. An dach hu mer awer d'Méiglechkeet, duerch ganz konkret Moossnamen, einfach d'Mask unzedoen an d'Distanz ze halen, eppes fir d'Kollektivitéit, fir eis all ze maachen an all eise Matbierger ze hëllefen, déi aus wéi engem Grond och ëmmer méi vulnerabel sinn. Sech un d'Restriktiounen halen heescht net nëmmen sech selwer schützen, mä och all déi, déi ronderëm eis sinn, an dofir e grouse Merci. An et ass wichteg, grad elo, datt mer weiderfueren. D'Impfstoffer, déi am Gaang sinn entwéckelt ze ginn, déi scho vläicht ganz geschwënn kënnen ugewannt ginn, déi ginn eis Hoffnung op e bessert Joer 2021, e klengt Liicht an dëser däischterer Zäit. An dofir gëllt et, elo nach eemol ganz fest op d'Zänn ze bäissen, datt mer esou schnell wéi méiglech erëm normal Zesumme kënne liewen, erëm normal eis zesumme kënnen treffen, erëm normal e Mënsch an den Aarm huelen, ouni Angscht ze hunn an ouni Mësstrauen. An an deem Sënn wëll ech Iech trotz allem schéi Feierdeeg wënschen an elo schonn e friddlecht an e gesond neit Joer 2021.